akka inni ganda isaa san keessaa ol fuudhamee mul'atu mana san keessatti namni rabbi faarsu namni salaata achi keessatti geggeessuu danda'u ka salaata mana san keessatti rabbi isaa gabbaru qarahu zakkaru

Guyyaa ulfaataa kabajamaa, irra caalaa guyyaa Rabbii, khayru ayyaamillaah, irra caalaa guyyaa Rabbii ka aduun isa keessa baatu, guyyaa abbaan keenya Aadam keessa uumame. Guyyaa Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ummata Islaamatiif guyyaa

Masgiida gandatti jam'aa salaata. Guyyaa jum'aa masgiida san dhiisee gara masgiida jum'aa dhufa. Akbar tajammu'iin Islaamii eega iidaati, eega ayyaana iidaati, guyyaa Islaamni baay'inaan isa keessatti wal gahu jechuudha. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa jiruu fi jireenya ummata islaamaa waliin jiraatuu isaanii salaata jam'aa irraa kaasee jum'aa iidaa hajji sha'aa'irul islaam waliin jiraatuu qajaloo dhageeffadhu Waliin jiraatuu Waliif jiraatuu Waliin abbaduu Waliin gabbaruu Hujiin Islaamni dalagu hundi hujii walooti. Hujii dhuunfaatiimi. Dhuunfatti illee oduma ilmi namaa waa hojjetu hujiin nuti hojjennu hundi hujii walooti. waliin salaanna waliin soomanna waliin hajjina waliin ciinna waliin jummaa salaata shaaful jammarraa kaasee hojiin islaamaa hundi waliin guyyaan kun guyyaa sani Guyyaa keessatti Islaamni walitti dhufu, masaajida adda addaa irraa walitti dhufu. Waggaa iiddi geesse namni masgiida jiru hundi dirree takka bahee salaata qabu. Rabbi isaa guddisee sha'aa'iraa Islaamaa mul'isee dirree takka keessa salaata. Hajjiin waggaa geesse akbar tajammul caalami Hora akkasii kan takkaa duniyaan bakka takkatti hin geggeessin. Walgahii akkasii ilaa aduu irratti yoo kubbaa miilaa taate malee. Walgahii akkasii kan takkaa dachiin isii ba'atu hin jirre hajjii bakka takkatti godha islaamni. Kun hundi maal nama barsiisanii beektanii? Hojii jireenyaa wal jaalala kabajaa nama barsiisa islaamni yoo baay'ate bu'aa qaba jechuudha yoo walitti dhufe bu'aa qaba nama tokko kan muslima illee ta'e waa hatame shaa'irri islaamaa Mallattoon Islaamaa fi wanni Islaamni hojjatu hundi tokkummaa nama barsiifti jee namni tokko warra dhihaa ti ahlu warra garbii jedhaniin nama waa barreessu muslima illee miti ammoo nama waa barreessuun beekamu hojiin islaamni dalagu kun hundi isaa tokkummaa agarsiisaa je tokkummaa nama qaraasisaa je salaatuma yoo fudhanne kana jedhamtu sanii jira wajji soomanan Wajji furan, wajji iidan, wajji hajjan, salaatuma yoo fudhanne immoo salaata waliin salaatanii jedhe. Salaanni isaanii kun waan nama ajaa'ibu yoom akkasii baratillee nama dhibaa beeku. Imaama tokko duuban dhaabbatanii osoo waliin kilaafne imaama tokko duuban salaatanii jedhe. San qofaa miti. Innaa imaama san jala deemu niyyaan Zaahira kanaa mitiyu, niyyaan qalbii waan imaamni niyyatee fi waan ma'muumni niyyate yoo wal dhabe salaanni isaanii sun hin ta'uu fi akkas jee beekti namtichi nama hin beekti naaf ati yoo bakka sin katabnallee nama dhibaa beekti niyyaan imaamatii fi niyyaan ma'muumaa yoo tokko hin taane salaanni isaanii hin ta'uu jee amma zuu jumma salaatu deemnaa miti maal jedhama Namni afaan Oromoo hin beekne sorry I'm sorry. Akkuma jechaa yoo sharrii taate malee afaan kitaabaa nama hin dhibu. Yoo sharriin garaa keessa nama jiraatuu baate afaan kitaabaa nama hin dhibu. Jum'aa salaatuu deemna baratu yoo rabbi fedhe inshaa'Allah. Yoo imaamni jum'aa hidhate as keessaa namni garii zuhrii hidhate ni tayaa salaan isaa sun akkana katabe namtichi sun namtichi islaama ta'e sun innaa tokkummaan jara kanaa barbaachisaa ta'uudha salaanni isaan salaatan sun Zaahira wajji dhaabbatuu kana qofaa'uu miti. Yoo niyyaan imaamatii fi niyyaan ma'amuumaa wal dhabde, niyyaan, salaanni, ma'amuuma saniin ta'uu dida. Akkasii beeki, gad, waan gatii qabu beeki. Nuti amma quba dhufna quba baana, jam'aa dhufnaa quba baana, jum'aa dhufnaa numa deemna.

Ergaan guddaan bakka kana keessa jiru ergaa tokkummaa Islaamaati. Asitti namni nama dhabamellee asitti barbaada, asitti tooyata. Gandarraa zamana namni saatu jamaarraan hafe. Walaqad ra'aytunaa

Salaata tokko lama yoo dhaban abalu eessa dabree jedhan ni barbaadan ni tooyatan bakka itti wal tooyatan bakka itti ollaan wal tooyatan bakka itti rakkataan ummataa gargaaramu asxaabu suffaa jedhanii gaafa gadaa nabii sallallahu alaihi wasallam nama torbaatama barandaa masgiida madiinaa kanaa fi naannawa kana galan nam torbaatama Hum duyuuful islaam jedhanii akkas jedhanii yaaman sahaabonni gaafas. Akkaan nuti amma sadaqa kadhadhu yoo maarroo jennuufi duyuuful islaam jedhanii keessummaa muslimtootaati jedhu torbaatama. Guyyaa deemanii qoraan guuranii gurguranii quraana qaraanas asitti galanii quraana haffatan. Jiruu warra akkanaa dabarsee beeku. Jiruun dhiirti dabarsite jiruu taana. Jiruu ispaartii, jiruu viillaa, jiruu VIP, jiruu akkasii mi? Jiruu tana dabarse dhiirti sun. Ganama deemanii qoraan guuran sa'aa dura, sa'aa booda masgiida deebi'anii qoraa san gurguratanii nyaata itti waan nyaatan har'a nyaatan bitatan qoraan maal baasa gaafa itti bitatanii as jiraatan. Asaabu suffaa jedhaniin. Namni muslimaa asitti jara san tooyata. Nabi alayhi salaatu wassalaam jara san fuudhee gara mana isaa fidee keessummeesse. Guyyaa beekamaa ta'e. Abu Hurairaan guyyaa tokko beelawee karaa gubbaa kufee ciisaa ture. kufe ni beela ni beeka abi hurera dhageessanii abi hurera ee mooyee abi hurera beelu amma nama kuffaa tokko yoo isin gaafate tokko otu namni akka baasu lakkoofsa inni uffatu wajji Saahiba kiyyaa jedha mucaan tokko saahiba maaliif ijoollee an guddise ee babarruti warra hobbaa taphatu kana maal nyaataa maal dhugaa jaartii kam qabaa iyyam ilmaan kam qabaa maal jaalataa lakkoofsa beeka uffataa tokko tokko ture tamaarii beeku yoo maqaa isinii yoo manii beektan yoo mullee akkasi beeku Barsiisaan namoota akkanaa daawaa itti godhu namni warra meeqa qaba jennaan hagana qaba yaada. Ta duraa maqaan eenyu jennaan Faatimaa Amma sii gala. Faatimaa warra namiiti. Yoo dhugumaa beeku darajaa kana jirraa beeku haqiiqumaa beeku. Rabbi nutti hin fidini amma ani booda akkas hin gaafadhe wahumaan dhufaa bee wahumaan dhufa akka gaariitti hin beeka akka waa dhufa yoo waan beeynu ma jaaba yoo waan dadhabu waan san lakkaa'uu dadhabullee ni mala yoo waa tattaan ba maqaa wal jijjiirtu eenyu duuba warra eemi jennaan faatimaa shoo islaamni hoggaa darajaa kana ga'e hin hafne zeeroo ani gaafan ijoollee

Qoraan guuree Qur'aana qara'u. Ilmaan Nabi sallallahu alaihi wasallam beeka hangafni Qaasimi ittiin Abdallahi ittiin Ibraahimi Faaximaa fi Ruqayyaa fi hunda gaafa san lakkaawaa beeka gaafa qoraan ibidda shindee qaraabde. Gaafa umrii xiyyaamata kudha shanii gadirraa haase. Kuni kitaaba dheeraa garuu nama ajabsiisa.

Abboonni gaafa san afaan Oromootti deebisanii toohiida san akka namni itti waa baruu danda'u, akka namni deebi'ee ilmii baruu baruu danda'u. Hawaajin nuu golee boruu karaa diini safarillee deemnee dhiiraa dubartiini baratuun dirqama godhe safarallee deemnee dhiiraa dubartii isin amma akka baratuun safara deemtanii dhuftanii miti. Akka safara deemanii baratuun dirqama ta'e amata kudha shan turan beekan. Ka waajib nuu godhee baruu karaa diiniin safarallee deemnee dhiiraa dubartii. Asii galee hin garaa deemu. Kun amma kitaaba dheeraa darasummaa deemuu haa jedhamu. Darasummaa deemuu haa jedhamu bara. Ganda nuti itti guddannee fi akka itti- akka nuti itti guddanneetu nu hasaara. Gandi namni gariin keessa guddate ganda zeeroodha. Ganda dhiichisa malee hin beekne, ha dhugaatii malee hin beekne, ha qamaatii malee hin beekne. Sheekh Kabiirris qabu, jaarsis qabu. Kabiirris dhugu yoo fedhe, jaarsinis dhugu, jaarsi gantaanis dhokatee. Ee miskiina wallaahi. Namni ganda kana guddate akkamii addayyaa ta'uu beekata. Ee ganda keessa yaadadhaa utuma deebi'aa, ganda akkamii guddate. Harka baaftee natti ni deebiin sammuu ta'e natti deebii laali. Gandi namni keessa waa baruu bal'isu. Gandi ani itti guddadhe oloo kana amata kudha shan duratti waan arkaana islaamaa ta'e namni salaanne immoo salaata shanani imaamu ahmad faan kaafira jedhani maali imaamu ahmad Owliyaa wayiiti bo uma adda beeynu ammoo namni salaata shanaan hin salaanne imaamu ahmad kaafira je'aniini jechuu qaraya nama tokko shan umrii tiyya amma kudha shan imaamu ahmad kan oduma kitaaba qaraanu ida imaamu ahmad kun abbaa mazhabaa kana jechuu mazhaba imaamu ahmad hadiisa

Kuni hadiisa dheeraa qara'uu hajama. Tafsiira qara'uutti hajama. Mabaadibul Islaam jedhanii bu'uura Islaamaa bu'uura Islaamummaadha. Kanamni ijoollee dhalootumaan haadha abbaa ijoollee barsiisan. Bu'uura Islaamaa ijoolleen namni ganda kanaa nama jiraate as keessa moo isinuma kanaa akka gandaati. Kuni bu'uurri Islaamaa waan abboonni dirqamaan ilmaan ofii baraa afaan Arabaa loqoduun dirqamaami. Ijoolleen tiyya arkaana Islaamaa baruuf arkaana imaanaa baruuf afaan Arabaa loqoduun dirqamaami. So afaan amaa loqonni itti barachuu danda'a. Tajammucni Islaamaa kun kana nu barsiisaa ture. Wajji jireenya kana. Nuti yeroo garii oollan oollaa wajji jiraachuu danda'e. Odoo akkanumatti Islaamummaa guddoo tanaan deemnu oollaan oollaa wajji jiraachuu danda'e. Firri fira wajji jiraachuu danda'e. Firri rahimni rahima wajjin jiraachuu danda'a. Dhama islaamummaa ruuhii islaamummaa tuuta isaa bade. Ruuhiin sun zaahira shakli numa dalayna waan zaahira kana dalagan namni uffata, salaata, soomana, ciida, jum'aa, kunoo jum'aa Ammoo ruuhiin Islaamummaa dhamti, innamal mu'minuuna ikhwa, dhamti jettu sun zeeroo taati. Yooauu ni ukkaamama. Sabboonummaa fi gandummaa fi shanyummaatu awwaala. Akkasii mee uf hin sobin. Kuni mabaadi'ul Islaam jedhaniin. Sharxii warra Ahlussunnati wal jamaa'arraa ati yaaduu qabda Almu'minuuna ikhwaanii jechuutti amanuu qabda. Miskiina wallaahi. Tawhiida qofaa mitee? Aqiidaa ta'e keessa namni muslima ta'e obboleessa kiyya jechuun itti amanuu qabda. Wanni kun itti amantee si keessa jiraachuu qabda. Atii kana hin qabne yoo fuula Rabbii deemne rakkisaa ta'a mee. Waan Rabbii Qur'aana keessatti innamal mu'minuuna ikhwaa jedhu yoo ati as keessa wanni takkas hin jiraanne ammoo numa salaatu numa sooman hedduu rakkisaa mee hedduu hanqinaa mee. Towhiidullaahi wa towhiidul kalimaa jedhaniin. Kana irratti dalaga Islaamni. Sadarkaa duratti wanni inni irraa hojjetu towhiidullah ifraadullaahi bil ibaada. Akka Rabbi qofti kophaa gabbaramu. Akka Rabbi qofti yaamamu. Akka Rabbi qofti faarfamu. Akka inni qofti kadhatamu. Akka inni qofti kajeelamu. Akka inni qofti irratti hirkamu. Irratti hirkatamu. Akka inni qofti abdatamu. Kuni waan nuti garaa kana keessatti itti amanuu qabnu irraayi. Jala murree kajeelamaan, abdatamaan, gabbaramaan, yaamamaan, faarfamaan Allaah malee jiruun aqiidaa Islaamni afaaniin qara'u osoo hin ta'in asiin itti amanu jechuudha. Sigaraa muka jedhu Islaam hujii Islaamummaa keessa garii arrabaan haasoyu. Ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasuulullah jechuun kun amma niyyaa qofa niyyatteen ta'u arrabaan duuba. Niyyannee jirra Rabbiin keessa nama argaa yoo jette amma qeebalamuu beeku. Akkasi beeku. Niyyannee Rabbiin niyyaa namaan laalaa afaanuma kiyyarraa shahaadan hin baatu yoo jette ati amma oh oh oh hada akbar inkaar jedhiin. Moroma irraa jabaa ka boolli uf tuulinsi keessa jiru jechu. Amanuu hin dandeessu. Waan arraataan jedhamu arraataan jettee, waan qalbitti qabamamuu qabu immoo qalbiin jettee, waan hojiin hojjatamuu qabu immoo qaaman hojjata. Kanaan waliin dhufee Islaamummaa jedhama, aqiidaa jedhama. Kanaan waliin dhufee aqiidaa jedhama. Waan ghaybiyyaa ta jedhan, waan nuti ijaan arguu hin dandeenye, waan nurraa dhokate, waan shari'aan Islaamaa nutti fide, ahkaama Islaamaa ibidda ta'uu, jannata ta'uu, qiyaamaa ta'uu, siraat ta'uu, gaafii qabrii ta'uu, waan ulfaataa nuti ija tanaan arguu hin dandeenye, waan nurraa dhokataadha. Ta Nabi nu barsiise sallallahu alaihi wasallam ta Rabbiin Qur'aana keessa nu barsiise qalbii tanaan itti aman wanni sun dhugaa ta'u yoo aqliin teenyallee waan san dhaqqabuu dadhabe aqliin yeroo garii waa hunda dhaqqabdu beekna aqliin nama aqlillee yeroof yoo nu dhaqqabuu dadhabde wanni sun nurrallee ulfaata akkamitti natayallee aqliin jiraata osoo mamii hin qabne Dhugaa qalbii irra jirtu waan sanitti amanuu qabna. Kuni hujii iimaana, ghaybiyyaat, a'maalul quluub jedhaniin. Hujii qalbiiti. Hujii qalbiidhaan hojjatu. Hujii qalbiin itti amanuu qabnu kana. Afaaniin yoo afaanuma qofaan jenne amma. Ibiddilleen dhuga, jannannilleen dhuga, guyyaan qiyaamalleen dhuga, qabrilleen dhuga, kaafamiinsilleen dhuga. Kana afaanuma kanaan jenna. Garaa kana keessaa immoo itti hin amanin waan kanatti. Fakkeessine akkanumatti afaan kanaan hin qeebalamu. Daasee hin qeebalamu. Li'annahu hojii tanaatu hojii afaanitii miti hojii qalbii. Waan qalbiin itti amanan qalbiin itti amannee Waan arrabaan du'uu barbaadu arrabaan jennee, waan hujiin hojjatamuu barbaachisu ka amma sossoonee akka salaannuu, akka hajjinuu, zakaa baafnuu, waan dalaguu barbaachisu kana hojjannee, wanni sadeen kun hoggaa walitti dhufee maal ta'e? Maal ta'e? Islaamummas taha, iimaanas taha. Aqiida illee ta Aqiida jennee ka yaamnu. Aqiidatu Ahlissunnati wal Jamaa'a jennee ka waamnu kun kanaatu walin dhufa. Bakka kana wali fiduu dadhabu irratti namni hedduun kasaaree beekta. Lakkii qalbumaan eega waan Rabbitti qalbiin amante hujiin barbaachisaa miti jette tuutti takka. Wayya innaa beeka sitti waan jabaa jiraa beeka. Innamal a'laa a'maal innamal iimaanu fil quluub. Akkas jaatti, Iimaana jechuun qalbuma, hujiin nuti hojjannu tun iimaanuma qalbii keessa jiru sani qajeelchiti malee namni tokko eega qalbii isaatiin Rabbi isaa beeku, dubbiin keessa, Rabbiin gubbaa nama laala, Rabbiin gubbaa miti keessa nu laala hin jenne.

Haqiiqaa hujii zaahiraa tana qofa osoo hin ta'in qalbii teenya tolchu qabna yoo jenne bareedaadha. Yoo immoo hujii zaahira mul'atu tana Rabbi nurraa hin fedhu qalbuuma tolfannaan tamaam yoo jenne dogoggora. Tuutti takka asin fashaltee beeki wanni akkana siin jiru. Tuuti takka immoo eega namni tokko afaanuma isaatiin laa ilaaha illallah Muhammadun Rasuulullah eega jee khalaas namtichi kun Muslima hujiillee yoo dhabe humaa isa barbaachisu jee bar tuuti. Hikara afaan Oromoo tuuti tun hundinuu sirriitti jirtu beeku. warri ahlu sunnati wal jamaa ahlul hadiisi wal qur'aan maal jedhan Iimaana jechuun Iimaana jechuun maa waqara fil qalbi wa saddaqahul jinaan Ma si galee? Waan qalbii keessatti ragga'ee hujiin dhugo'oomsite jechuudha. Iimaana qalbii keessa jiru san hujii ati hojjattu zaahira waan sirraa eegamu hojjattee waan qalbiidhaan qabamu qalbitti qabdee santu iimaana jedhama.

sadeen kanaa walit dhufe islaamummaa fi iimaana guutuu taha. Lakki an jechumti shahaadaa qofti na gayaa yoo jedhe namni tokko rakkoo. Lakki an eega qalbii teenya tolfan umaa dubbiin qalbiidha. Eega keessi kiyya tole keessi toluun akkami beekta keessi toluun zaahira kan ati hojii islaamaa hojjetuutu keessi kee bareeda jechuun nama agarsiisa. Keessa namaa namni wayii opereeshina godhee ilaala. Keessa qabee kun rabbi qofa. Ammoo mallattoon nuti itti beeknu Mallattoon keessa namaatti beeynu hujiin namaa toluu. Hujiin zaahira keetii kun yoo bareede keessi kee bareeda jechuu agarsiisa. Akka jechuu agarsiisa. Kanaaf waan kana waliin qindeessine. Hojii sadeen kana waliin finnee islaamummaa fi iimaana iimaana kanaatu raggaasa. Arrabni namaa toluun, ijji namaa sirraa'uun, gurri namaa sirraa'uun, harki namaa sirraa'uun, iimaanni namaa bareedaa ta'utti nama qajeelcha. Humni namaa gurri ajajamuun, ijji ajajamuun, harki ajajamuun, arrabni ajajamuun keessi namaa sirrii ta'utti nama agarsiisa. Yoo harki si bade, Harki waa saamuun, waan namaa fuudhuun, nama dhawuun, zallamuun harki si bane. Gurri waan Rabbiin hin feene dhaggeeffatuudhan gurri bade. Ijji waan Rabbiin isii hin hayyamin laaluudhan ijji badde. Iimaanni asii sirri jechuun nama rakkisa.

Namni asiin bade arrabasaa beeksisa. Nama keessi isaa badee arrabasaatu beeksisa. Kaan arrabsuu, kaan hamatu, kaan komatu, kaan abaaru. Kanaan beeku. Namtichi kun badee asii jedhu. Laa yastaqiimu iimaanu abdiin hattaa yastaqiima lisaanu. Iimaanni kee sirraa'uu hin danda'u hanga arrabni si sirraa'u.

akkanaan jee ani bara afaan wahaayin akkana malee keessa biyya na bareedaadha afaan na dhaalina qalbiin biyya na gaariidha nan tokko yoo jee amma waa daba walii taa'ii jedhe silaa keessa kun si tole eh, arraba kanaas si ajajama harkaa ajajama ijaa ajajama gurraatu ajajama

Waa hunda dura wanni irra qabsooynu qalbii. Qalbiin jibbannarra, hisdiirra, uf tuulurra, boonarra qulqullii ta'uu qabdi. Gaafa isiin qulqullooyne hujii namaa qulqullaa'a. Harki kee ajajama, ijji ajajamtu, gurri ajajama, arrabni ajajama. Darajaa Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa darajaa san arganna.

Yeroo sa'aan teessan geesse. Jarri kanaatu jara jara kanaatu jara akka dura beekuti. Warri warri kun warra yerootti dalagatu laakanni isaanii yeroo hojiin isaanii yeroo qonni hundi ani laakana nama tokko dabarsee kafaluu waan hin dandeenye. Gaalee kun warri NIF akkanuma natti hin taraa. Hoggaa gabrichi tolee rabbii bulee rabbiin maal jedhe harka inni ittiin qabatu ta'aaf jedhe harkan ta'aaf jedhe kan inni ittiin qabatu ijan ta'aaf kan inni ittiin laalu gurran ta'aaf kan inni ittiin dhaggeeffatu akkas jedhe rabbii kee yoo deemaadhaan dhufe afaaniin fiigaa jedhe Maal jechuudha hiikan kanaa? Hadiisa garitti maal jedha? Wabii yasma'u, wabii yabsuru, wabii yamshi akkana jedha. Anaan deema, anaan arga, anaan dhagaya, anaan dubbata jedha. Gurri kee tiifamaa, harki kee tiifamaa, ijji tiifamtuu, qalbiin tiifamtuu, miilli tiifamaa, miilli karaa rabbiin jaalate malee hin deemu miilli kee. Miilli amma kaanitti wallaalle kun abadan karaa Rabbiin jaalate malee hin tarkaanfatu. Hogga gabricha san ta'e. Harki waan Rabbiin jaalate malee hin dalagu. Gurri waan Rabbi jaalate malee hin dhaggeeffatu. Ijji waan Rabbi jaalatu malee hin laalu. Akkanatti wal qabataadha ijoollee kee. Akkana wal qabataa. Kun egaa waanuma dhan miila irra bahee Waan biroo waan jabaan jiruu hayaataa kana keessatti hoggaa deemu nama muslimaa taanee hoggaa hojjannu waa hedduu nu barbaachisaa beeku nuti rahmatuma rabbiitiin rabbiin nu tiise shahaadaa qofa jennee qul huwallah sadeen qofa qaraane qul huwallahu ahad Qul a'uuzu birabbil falaq, qul a'uuzu birabbin naas, faatiha, aayatal kursiyyi. Haga numa qabnaa beeki jirurraa. Mee ganda kan akkana achi ba'i nama kiristaanaa kan ollaa kana jiru. Aayatal kursiyyi fi faatihaa ni qara'amee amiin maal jedhanii du'aayii taasiyaa wayii. Aazama Allaahu ajrakum wa hasana azaakum al-faatiha jedha kun hoggaa fardaan dhabe. Aazama faatee sanitti bahee danda keessatti bahee jaarsa muslimaan ta'in tokko du'aayii taziyaa gaafadhu ni beeku aazama Allaahu ajrakum jedha. Faatiha ni beeku ayatul kursiyyi ni beeku bakka qismidaan guuranitti barata. Idaraa taatee yaa jalatti barata. Kun abdi dhufee taatee yaa godhu innis oolla as kira afoo shaaka.

Naafii atis haga numa beeyne silaa umar faatiha kul wallahu ahad kul a'udhu rabbin naas kul a'udhu rabbil falaq namni amma hangana qofa beeku jiru as keessa duuba rabbii dhibbaa dhabata hin jiru amma namni hanguma kana qofa beeku irra hedduu nama parsantii yoo keenya mana kana keessa namni jiru hanga nama hin jee kanaa ol namni namni akkaatu beeku Ani bara harka baasaa iddoo guyyaa beeku. Mee hojii manaa isin yaa ta'u ebeessina. Mee waan ani jedhu hojii manaa godhadhu laalimi. Ati mee ee ee na anta min al-islaam. Ani mee miseensa islaamaati. Miseensa shahaadaati. Udwi islaamummaa keessatti miseensa. Shahaadaa jennaan miseensa Islaamaa taane. Waan Islaamummatti amannaan miseensa taane. Waan itti amanne sanirraa hammam takka beeyne. Haganumaan abbaan kiyyalleen akaakoon kiyyalleen haganumaan rabbi gabbara. Akaakoon haganumaan rabbi gabbara. Abaabiyyeen kiyyallee haganumaan gabbara. Abbaan keenyalleen haa jennu. Abbaan keenyalleen irra hedduun abbaadha. Irra hedduun abbaa amma nama as keessa jiru haga numa ba'e. Amma naa fi ati zamana teknolojii kana zamana kana keessatti zamana shakkiin akkana baay'ate shubhaan baay'ate namni amantii namarra wal fakkeessu lafa guutu namni amantii namaa eebbeessu lafa guutu Yeroo aqiidaa namaa wanni shakkisiiftu, wanni qara'anii fi wanni dhagayan qilleensarra guutte, qilleensi kun guutuu faalame. Yeroo kana keessatti amma waan afran kanaan bahuu ni dandeenya? Maal jettan? Eemee qalbumatti ilaalame. Wama afran kana qabannee amma fitinaa tana. Fitinaa namni amantii nama shakkisiisu. Isin Islaamni amantii teessan irraa abdii hin qabdanii? Niyuun Islaamoynee amma dura niyuun qajeellee karaa haqallee hin qunnamnee ragaan kanaa isin hunoo guyyuu hogga salaattan ihdina siraatal mustaqiim jettanii gana barbaadaa jirtanii. Shooflaan namni hoggaasu.

Gaafa abboota keenyaa dhuga sharriin hin jirtu, rakkoon hin jirtu, balaan hin jiru, tonkolanyaan hin jirtu. Garuu abbaraami namni nagaan rabbi gabbaree wajji jiraata. Dhuga jarri sun hangas hin bahee amma naa fi ati bahuu dandeenya bakka sana. Maal jedhu? Waan itti amanan irraa waa beekuun dirqama ta'a. Ijoollota hedduutu man masgiiduma kana keessa masgiidni kun gaafa inni wanni tokko ijaaramin isuma jiraa beekan isintu amma isintu fireeshi malee an fireeshii miti. saddeettamii lama moo saddeettamii shani moo saddeettamii afur mooraa tana keessa dhufnee jum'aa mooraa tana keessa dhaabne manuma doormii keessatti akkasi beeku. Namni gaafa san asii baratu barattoonni areeda gurguddaa fi hamataan malaa dhaatu jira. Ijoolleen akka dhaatu kutaa saddeet karaatti akka dhaatu. Mata midhaan siin. Namni asii mooraa tanaa qaroo Namni asin nu simataa ture nama muraasa illee ammas namni islaama nama muraasa rajula kanaafi nama muraasa takka cummaa saraa jira. Kunuu ka areeda gurguddaa qabu fi hamataa malaatawe nama gurguddaa ammas soddoma dhiyaatu. Digdamii shanii ol gabaabate. yeroo sanirraa deemee guyyaan har'aa kun wal dhalaa wal dhalaa wal dhalaa wal dhalaa abbaa masgiidaa taatan isin amma wanni mana barnootaa waan islaama barbaachisu hedduu hojjetaa jirtu zamanni tokkoomi nama hedduu mana kanaa baratee ba'u Shahaadaa Qur'aanaa, waraqaa ragaa ta Qur'aanaa, ta Islaamummaallee kennaafii turre beekhi boora tanatti. Nama odoo Aliif hin beeyne, Aliif ni jigee moo ni dhaabbataa adda hin beeyne dhufee, Aliin kun waan akkami ni ciisa moo ni dhaabbataa nama adda hin beeyne, mooraa tana Qur'aana fidee waraqaa ragaa kennineef harka keenya irratti. Isin yoo akkam ta'uu deemtan ni dhufu. Isin barattoota maamii irra guddamte akkamiin hiyyaan keessan maali? Gaafa san soosaal miidiyaa yoo jiru namni hin maraanne namni fayyaa qaba. Namni ofiin hin haasofne kitaaba laafaa. Wanni nama heewasu akkas maraan turre nuti har'a yeroo xaxamtu izaa barra hamtu Ka jaarsaa jaartillee waliin haasawuu hin dandeenye. Intalaa fi haati manaa waliin haasawuu hin dandeenye. Namuu taa'ee duuba. Yoo akkan tuyxe malee hin dhageenye. Amma nuti aalama heewasa aalama san keessa. Waan haarawa baratuu dhiisi. Ta baratan hunuma harkaa balleessu. Akkasii bee ganaa haarawa fiduu dhiisi. Tanuma fudhatteewu si harkaa balleessu. Amma as keessatti eenyu dhiirti quraana galtu mana kana? Quraana fudhattee galtu ni jirti dhiirti kasi? Maal jedhan? Shakkitanii bar baruuf shakkuu wama jiraatii beeku. Kuma wama jiraatii beeku. Dhiira jechuun dhiira sani. Dhagaa tokkoon shimbirroo lama akka jedhan. Dhagaa tokkoon kuruphee lama akka jedhan. Waan barattan irraa baradhaa, diin keessan irraa waa baradhaa, waa beekaa. Abdii dheeraa, abdii cimaa qabaadhaa ijoollee fi abdii, abdiin dhabame amma. Namni yoo fuula dura achi ilaalu hedduu abdiin argu. Namni rabbitti hin amanin abdiin argu. Hulaan biddeenaa na cufamtee jedha. Namni biddeenaa bara. Maali barate? Maali barate? Biddeena bite. Dhuguu abbaa dhuguu rabbiin hin baaraame. Namni biddeena baratu yoo jiraate nama islaamaa ta'e ammumarraa ulaa gibbii tanaa yoo gadhiise irra bareeda. Dhugaa siimaa beeku. Islaamni biddeena fi Ilmi Muslimaa barnoonni waan barnoota taheef barata dura. Baradhuu waan dirqama ta'eef tokko darajaa dura. Baratuun tiruu dirqama waan ta'eef barata. Talamaanii yerumaatu ta barnootaati. Barnoota malee faayidaan hin jirre saniidha. Sadaffaan waan barate islaamummaa kaaddamu, uummata islaamaa bareedaa kaaddamu. Tajaajila kennu namni barate islaama qofaa meeqa kaaddamu. Loon tiisaa ka ofii tajaajilanii. Horii hoggaa dhiisaa kuma ka'uu fi keessa dhiisanii jira. Kan hoggalaa qaawa tokko barnoonni kee kun islaamummaa irraa jiru. Wanni ati barattu sun hundi qaawa tokko islaamummaa irraa jiru. Hawaasan kaaddamuu Ummata fiitiin tajaajiluu diiniin tajaajiluudha. Niyyaa ammuma irraa haara'uun yoo duraan akka malee ture. Gaafa niyyaan akka bareedu waanuma qaraatan kanarra sawaaba argattan inshaallah. Waanuma barattan kanarratti sawaaba argattan. Yoo niyyaan niyyaa hawaasa fiitii fi diin fiitiif tajaajiluu taate sawaaba argataa deemtan waanuma qaraatan kanarratti. Yoo niyyaan biddeena taate immoo biddeenni dhabamulleen ni mala argamulleen ni Si galaa? Biddeenni rizqii rabbiiti moo biddeena karaatiin fuudha? Mee akka islaamatti namni afaan anaa soobee itan kun mee mee akka jennuun dhaggeeffadha. Namni birolleen haa mataa lullu dhiifama I'm sorry. Mee dhuguma rabbi isanitti biddeenni riskiin akka nama islaamaatti Rizqiin qooda Rabbiiti moo waan namni qara'ee fuudhu? Akkasii bar. Rizqii bar qonnitillee ni fuutu, horsiisullee ni fuutu, naggadullee ni fuutu. Akka haqiiqatti sababaadha malee rizqiin qooda Rabbiiti wamaa min daabbatin fil ardi illaa ala Allaahi rizquhaa. Ilmi namaa waggaa garaa haadhatti

Umriin ramadame. Umriin isa. Achitti ramadame. Waraqumaan gabbayee bada. Waan ganaa naaf ati tol jiruu mimee fi waa gariin. Maal goonaree sababaa dalee. Ni barannas, ni naggannas, ni qonnas rabbuma santu rizquma ofii kaa'e san ati karaa qonnaatiin itti geessa. Ati karaa horsiisatiin itti geessa. Ati immoo karaatiin dabooza fudhatta. Ati immoo akkana taata. karaa itti rizqii san ittiin geenyu rabbuma kanaa godhe qaddara fahadaa sababaadha naaf wanni amma ati naa- naaf hin sossoofne nama salafaa tokko nama tokko kataa'ee akkana yaadu aboo maal taate yaada wayii irra jira mee waa si gaafadhuu jedhe ee na gaafadhu jedhe ka yaadni itti jiru kun Rizqii Rabbiin sii qoode namni si dhoorku ni jira jennaan hin jiru. Umrii Rabbiin sii kaaye, ajala Rabbiin sii kaaye namni sirraa gabaabsu ni jira hin jiru. Isan maal gootaa mataa buuftee teessiree wanni akka teessu maaluma akka ta'e. Oduma akkana ta'ee jiru abdiin jiru ummataati. Namni abdiin bobba'ee gala, abdiin rafee dammaqa. Ija malee jiraatuun ni ta'a, gurra malee jiraatuun ni ta'a. Miila kana lamaan illee dhabdee jiraachuun ni ta'a, harka illee dhabdee jiraachuun ni ta'a. Abdii dhabdee jiraachuun hin ta'u. Namni gala kabaroo ija malee nama hedduu jiraataa jira ala kana. Miila malee nama jiraatu jiraa beekta tuulaadha. Gurra malee nama jiraatu jira. Ammoo abdii dhabnaan namni du'e beekta. Barattoonni mana kana keessa jirtu har'a. Abdii dheeraa fuulduraa murannoo akka sibiila sabrii akka nabi ayyuu qabaachuu barbaada. Al-amalu waan haalli har'a keessa jirtullee xaxamaa yoo ta'e Qaawa dukkana keessa taa'anii ifa argan. Foddaan masgiidni kun hundi yoo cufame, wanni xiqqoon masgiida qaawni masgiida gubbaa qaawni maskoota gubbaa sun yoo jiraate qaawa saniin fagoo arguu jechuu abdii jechuun. Amasii galee waan cufame kana hunda dhiiftee qaawa tokkicha saniin fagootti ilaalutu abdii ummataati. Waan barataa jirtan kana keessatti abdii godhadha. Rabbi irraa garaa muratina. Haalli barnoota, haalli baruu barsiisuu amata dabre kana qor- qormaata ijoolleota keenyaa yoggaa laalu. Isin amma warri as geessan kun namuma siraat irra dabree dhufe jechuudha. Akkasii beeku. Namni har'a as jiru kun Nawwa siraati irra dabre fireesh wali fireesh. Nama siraati irra dabre akka ijoollota keenya ka jiroo ta'e. Wanni sun wanni obboleeyyan keessi jala hambise sun namni ati wajji barattu kursii takka wal moggaa teessanii barataa turtan si jala hafe sun yeroo takka takka sitti hin dhufu wanni sun maal jette? Xiqqollee atu suuraa waan sanii Ogga ija guduunfatan hin agartani ogga ija ija kana wata. Hin agartani waan akkasii. Wanni sun isin wajji deemee fuula dura keessan akka isin hin agartani isin ilaala. Abdii kutatu waan warri amma duraalleen akkana ta'e. Warri dhiyoo tana kudha lamalleen akkana ta'e. Warri tokkolleen barnoota seenee amata duraa keessatti ari'a. Hamaarolleen amata lamaanii ari'a. Yoo akkanaan deemte rakkisaa ta'a. Yeroo garii hooma keessa hin beekne isinii hima. Keessa beekuu dhabullee dhiifama. Namni bifa kanaan deemu ammuma na wajjin gibbii tanarraa boo anuu deemuuf hin deema. Dhugaa isin himaa beeku. Raaddiin horma lama kajeeltuu rimayaan fuutu jedha afaan Oromootti. Namni waan ittiin citiin irraa milkaa'uu danda'u. Namni hoggaa waa hojjatu khasaaraa mataa keessatti qabateen hojjatu. Milkaawinsa qabatee hojjatu. Khasaaraa niyuu dhaga'u. Namni muslimaa akkasii beeku. Khasaaraa dhaga'uu hin qabu. Yoo Rabbiin ammoo waan inni hin qaddariin fide ni qeebala waan Rabbiin qaddare. Yeroo kanaan durumaan immoo hokkolaa hogga manaa bahe hogguma ati asiin dhudhuufaa harra baatu akka harree boojitu si beeke. Akkasii bee kuma dhudhuufaa harra baate akka harree boojitee galtu si beeke jechuudha. Yoo bifa kanaan deemne guyyuma uturooti mooraa ol seenneewu nuti kufee seenne. Nama kufe, nama odoo as hin seenin ala kufee dhufe. Dhiifama dheera, sorry, I'm sorry. Namni odoo mooraa tana seenin kufee seenu, ka'ee ni bayaa asirra. Qaceellotti ni- niyyaa kana sirreessa. Na yaachiftan ani ilmaan kiyya. Prograami. Waan ilmaan kiyya Ilmaan ufiillee takkaa lakkaawwadhee kophaan beeku. Odoo ilmaan hin qabne ilmaan namaa guddisaa ture. Odoo hin fuudhiniin nama fuusisaa ture. Kitaaba kanaa ni beekta. Nama ofii hin fuudhin kan nama fuudhe. Nama ofii ilmaan hin qabne kan ilmaan namaa fuudhe. Ilmaan namaa waan jedhan hin beeku. Hundi isin ilmaan kiyya. Milkaa'uu keessan barbaada. Bakka feetan irraa kottaa Itoophiyaa kanarra asiin Quuroo xarafa Dambi Doolloo yoo Suudaan irra asiin Cinaaksanii dhuftan asiin Sallaahad Baalee wasana Somaaleetii dhuftan asiin Dabuub xarafa maal jedhan bakka illee beeku yoo achii dhuftan illee ilmaan kiyyeessa bakkuma jirtan sanitti keenya miseensa keenya bakku feetan jiraadhaa Itoophiyaa kanarra akkasii bee akka isin milkooytan barbaada. Waan fashala jedhan, waan kufiinsa jedhan, waan gatantaruu jedhan mataa keessan keessa. Baasa mataa keessan daqiiqaa amma nabila jirtan kana. Murannoo innahu laa yay'asu min ruuhillaahi illa alqawmu alkaafiruun jedha Qur'aanni. Namni abdii kutu ummata kaafiraati.

Abdii kutatuu dhabuu. Nabi Muusaan bahar isa duraan dhufee qaala ashaabu Muusaa innaa lamudrakuun hoggaa jedhan qaala kallaa inna maciya rabbii sayahdiin.

Namni muslimaa abdiin kutatu kufee wanni jedhan hin jiru. Islaamummaa keessa hin kuftu ati abadan. Maal siraati irraa kufte? Ma jennata irraa kufte moo ibidda kufte moo eessa kufte? Eessa kufte? Jiruun tajribaan, jiruun ijibbaan, jiruun mokkoruu gamanaan mokkortee yoo dadhabde gamana deemte. Asiin kan mokkorte yoo jedhamte akkana deebiti. Kalaas jiruu hin mokkoriinsa. Jiruu keessa kufiinsa wanni jedhamu jiruu bee kuftee kaa tokko dhibba tokko guyyaan ati kufiinsarraan kaane kuftu guyyaa duute qofa. Isin gara waan hin jiru. Wanni hin deemuuf isin galee abdii darree yaada darree mal mooraa kana tattaa'ina. Qabxii irraa ittiin ajaa'ibanis biyya jechuun taa'e. Amma sii galaa. Ta namni irraa ajaa'ibuu ta kuma lamaa fi maal jedhanii kudha jaha kudha torba ummata islaamaatiin gammachiisuu taa'e. Akkas godhe niyyaa ishaa. Niyyaa bobboo iyyuu u'ataa qorataa cichaati malee akkanuma taa'anii akkas hin fidan na wajjin yoo jettan ni gaafatu. Salaamu alaikum. Rabbi ta'e isin haa godhu. Isin haa qunnamsiisu. Isin haa jabeessu. Mimoorii ittiin ajaa'ibaa mataa ta'e. Qalbii teessan qalbii akkasii isin haa godhu. Rabbi waan bareedu uummata keessatti isin haa galchu. Diini